bamorigirie oborire, osinyirwe goitabera nang'a nkorigeri gware omwana. Akamanya koigwa omojumbe gete ore ase gete, akaminyoka chimbero, it was very lucky ng'a noo twarenge emeeting ase omogobani oyomo, eh tore emeeting eh ya ekeombe you know abanto ntobwate chichie amang'ana ya ebiombe isiko iga abwo, bono gatore amang'ana emeeting ya ekeombe, Omong'ina oyo agapenwa korora omojumbe oyo, agatebigwa omojumbe oyo nkoba arenge omojumbe oye bw'orogongo rwaye. Minto mwanyagetinga akarora ng'a omokonyeri oye okomokonya nomojumbe, akama akaroria omojumbe oyo akoorire gokwana nabaanto aba, akaminchoka Riria ebodigadi ekomosiira ng'a tagenda ko- ko- koumerana nomochumbe, omong'ina oyo akamenya kogwa amagoro y'omochumbe oria ng'a pap, akeringanioo agaterera omochumbe oria amagoro, agakira kiri a- a- abwanetie omochumbe oria amagoro, akamotebia tata ominto nkonye transport, omwana one iga akare Nairobi, ngende komorigia iga abasogete iga are chistriti timanyeti ase agakari tindi korara. Inche omwanyageti inge nkarora abanto bagopusia omong'ina oria bobe sana, abanto bakamobwata ng'a obaanirie omochumba amagoro, bakamoiriti, bakamosokia isiko y'omogobani, ing'a bakomoboria ng'a ning'o ogotebia ochiche iga iga. Lakini egento kiangogetie omochumba oria akabatebia ng'a tigana nomong'ina oyio, tiga omong'ina oyio oeche asende, naende eyemo omanye ning'o omotebie ng'a ni ne noo noo nda. Ekero namanyire imokonye gose timokonye. Lakini omojumbe oyio Nyasae akamokuna, agakonya omong'ina oria etranspoti, aande akamotebia, Ninche ng'e nyerwe gokorigesia omwana oo. Intwe mwanyageti inge, aye kwana konyorwa nemechando lakini ekero okoboania omong'ina o miaka tamanini ng'a tabaise gokwana nomojumbe, Intwe mwanyagetiri ng'a ache mumenye ng'abajumbe aba, some of them nabanto baeti baye baru baruete humble families. Bakoe their life testimony isi igo ogokumi abande mbaria batakagirete ng'a mbabe kende ase oboiko bw'ense, ing'a kende kiankerwa Nazareth. So ekero oko okong'usa omong'ina buna oria kwamoirete kwamoturuta kwamotuguta gochia aria in the name of a body guard na aye mbobore inyora nyoka obwate omochando oyo. Inki ntagete koretera ring'ana eri ekero ki'emechando? Tobe ang'e koigwa emerereo y'abaminto, tobabogorerie. Onye tokonyara komokonya, motigere Nyasae. Tiga komoiriti, tiga komoruta gochia aria, tiga komotwoma. Ekero minto mwanyageti inge nkoende ase egekombe ki'amache, Nabo ntagete kogotebia ng'a onye kero kende ekogotunia eredio ne etibi yao chinse echiga chia bono marogoba, inyora oyo tari onde ore ase embeo, korende nomokungu emamba, okweroka ng'a nere Rachel Omwonyarodongo, omwana bw'abagirango, lakini omokungu bw'ababasi. Oise korwa komokungu bw'abagusii, tinkorora bobe, gekoera narora mwasoire gontebi ng'a inche nomokungu bw'abagusii, tari oyo bw'ababasi boka. Ekero nkoirana korwa ase egekombe ki'amache, inyora ninkoire gati ka awamu ya tatu, eria ere ogochangia, egera nagochangirie gocha iga ase etelevisheni ne ti- ne eredio, ing'a amang'ana abo nonyore odong'u ngokwana nayane inche bweka gose naye bono nkochiore kwarayarora isiko iga abwo.

chinyasore amo nayande amanke. Ase abaminto Ongoro Kelvin Osire Ouko, Inga ngusii, inche nomonyagitari bw'amang'ana aya mental health gose obonyagitari bw'obongo ase Bethany Rehab atogokora egasi y'ogokonya abanto, twang'eire gweterera emechando eye y'okonywa amariogo y'obotindi. Amo namarue, ekero bachirenge Ababenjamini tobwate Abanefitali, na inche noyomo obo bw'okobakonya, twabaa amariogo na adini, twabasibia ebinto ebikorwa omobere babe abanto abaya kabisa, twang'ea kobaa amafunso, twabatrain. Ekero bagosoka korwa ororo banyora mbabwate egento bagokora, baenda bakora egasi bekonya, twabata okobabwatia isiko aria naki baenderete, twakonyire abanto abange babeire buya. Bairanerie gototeebia mbuya mono buna abande togwe kobaorokia ase omoerio bw'evidio eye, ngobaorokia tore bare twang'eire twanyarire kobatoa ogokonya bakabanyorere chigasi. Totagete, reta abanto bamino banyore obokonyi, baruga abanyore chigasi. Ekero tore Betami Rehab, eprogramu nere ekorokwa Aftercare, togocha twarora naki baenderete, follow-ups. Baria more ase amarieta ngorokwa Billy Graham Ontegi ase ritere nyaribare masaaba, nabwate omochando bw'okonywa amarwa, bw'okonywa ebinywibo binde bi'ogotindi buna esigara, na enyasora. Ebi biagerete bikonkora baka ngatiga nyore n'esukuru ase nare gosoma, lakini rende nachete nkanyora Abasamaria abaya bakandirect gochia ase rehabilitation ekorokwa Rehabilitation Centre. Abwo aase naberete ginkonyara ginkoba admitted ase emetinyi etato, nonya naberete ginkobera nkaganya gokora ginkorwa oo, bono nonya onde rika nonya na egasi yane nkoba ande gingokora ng'airanire buya naberete ginkotiga ebinto ebi bionsi. Ase nanyorete abere gagonkonya, mpaka nabere igoro y'epikipiki yane, eyio agonkonya korosia erisiki eyio anteire gekong'a chibesa ngotumia ase obogima bwane. Egento ngoteebia onde bwensi oyo isiko aria, Betami Rehabilitation Centre ne rehabilitation engiya. Onye kobwate emechando buna oyio, naye nkogo naye abwo ngogosaba noroche obobe obogima obe koba gatumite.